Croeso i noson Zoom unedol ola taith lle chi, lle dyn ni'n ceisio estyn allan at gymunedau yr ardaloedd chwarelyddol a thu hwnt drwy gyfrwng Zoom. Mae daith bron ar ben. Wel, bydd rhai ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn y cyflwyniadau hyn trwy'r wythnos yn gwybod erbyn hyn bod yna ddwy elfen uh, i daith lle chi. Yn ystod y dydd, dwi wedi bod yn cerdded uh, o ardal chwarelyddol i ardal i'r ardal nesaf gan bostio uh, sylwadau a lluniau ar Twitter, os da chi eisiau cael golwg arnyn nhw. Mae'r link ar wylod y tudalen. Heddiw mi gychwynnes i o Borth Penrhyn, a mynd heibio Castell Penrhyn ac wedyn uh, i fyny a fi i Bethesda, gan ddilyn y llwybr sydd wedi ei nodi yn y llyfr yma, Yy Llwybr Llechi Eryri gan Aled Owen, os nad oes gennych chi gopi yn barod, allai argymell y llyfr i chi. Wel, dyna'r elfen gyntaf yn Daith Llechi. Yr ail elfen, wrth gwrs, yy ydi'r cyfarfodydd nosweithiol, lle dwi wedi bod yn cael cwmni beirdd a chantorion yr ardaloedd chwerwlyddol, a rheini i gyd wedi derbyn gwahoddiad gen i i lunio cerdd neu gân newydd sydd yn cyfleu rhywbeth yy am

Hefo'r grŵp yy Nain Bach wrth gwrs ti wedi arfar teithio o gwmpas y byd, falle ddim yn y misoedd dwytha ond buan y daw hynny'n ôl gobeithio. Ond dod nôl i Bethesda, dyna dy hanes di bob tro ynde? Dod yn ôl ma' rhywun i Bethesda bob tro yym jyst y t'mod pe- u- u- unwaith ti'n troi'r gornel 'na o Fangor a ti'n dod am y mynyddoedd A dwi'n meddwl bod ni gyd sy'n dod o Pesda jyst yn gweld y Carneddau yn eu cyfanrwydd yn mynd, 'A, dw i adra' 'lly. A mae jyst y teimlad 'na. Yym, tibod, dio'm ots lle ti 'di bod, hyd yn oed os ti jyst 'di piciad i Fangor neu ti 'di bod yn wneud gig yn Hanoi, yym, yr un teimlad ydy o o jyst yr, tibod, yr yr yr teimlad 'na o bod chdi'n saff yng nghysel y mynyddoedd mewn ffordd. wedyn ia, dwi'n dwi, dwi di dod adra yn diwadd yym yy ac yn byw pump drws i lawr o lle ges i'n magu, so dwi'n byw yym tibod yng nghysur tŷ fy Nain hefyd, so ma' rhwng y bedair wal 'ma, yym heb sôn am lle ma'r bedair wal yn y tirwedd, yn rywbeth cysurus, yym ac yn edrych ar y chwarel yym o fama ŵan wedyn, ia, adra. Wel, Diolch i ti, gawn ni, gawn ni gyfle i glywed mwy o dy hanes di nes ymlaen, mwy o hanes Nain Bach, mwy o hanes Bethesda, ac yn wir, wrth gwrs, mi gawn ni gyfle i glywed y trac uh, ti wedi wneud i ni. Bydd hynny'n bremier byd eang, cofiwch, felly aroswch hefo ni ar gyfer hynny. Ond cyn hynny, chydig o fanylion am be di pwrpas taith lle chi. Mae Taith Lle Chi yn rhan o brosiect ehangach sy'n ceisio dathlu uh, treftadaeth diwylliannol a diwydiannol yr er ardaloedd chwarelyddol yma sydd o'n cwmpas ni yma yng Ngwynedd. A mae nifer o gwmnïau lleol a chyrff cyhoeddus wedi dod ynghyd dan adain Cyngor Gwynedd neu dan arweiniad Cyngor Gwynedd i gyflwyno cais i UNESCO i geisio sicrhau statws Treftadaeth y Byd i'r ardaloedd hyn. Mae yna dros fil o Safleoedd Treftadaeth y Byd i'w gael, ac mae rhai ohonyn nhw yma yng Nghymru. ffwrneisi a big pit ym Mlaenafon, camlas a thraphont dŵr ym Mhontcysylltau ac wedyn mae gynnon ni Cestyll Edwards a'r Trefi Ceiriog yng Nghaernarfon, Harlech, Conwy a Biwmares. Ac er mwyn egluro pwysigrwydd ardal Bethesda fel rhan o'r cais at UNESCO i sicrhau statws Treftadaeth y Byd i Ardaloedd Chwaraerofaol Gwynedd, dyma'r hanesydd, Doctor Dafydd Gwyn. Dyffryn Ogwen mewn gwirionedd ydy un y prif ardaloedd chwarelyddol Gogledd-orllewin Cymru. Mae'n agos at 'y nghalon i. Yn Bethesda ges i y magu cynnar, mae gennai gysylltiad agos iawn at y dyffryn. Ond beth sy'n diddorol ydy ffordd y mae dyffryn yn ddangos bob elfen o chwarowyddiaeth, nid jyst y chwarel ei hun, ond pentrefi lle cartrefwyd y gweithwyr, y patrymau gwahanol yn y pentrefi a threfi hefyd, yym systemau cludiant rhwng y chwarel a'r porthladd, ac wrth gwrs dylanwad teulu Penrhyn a Chastell y Penrhyn dros y dyffryn. Dyfodiad arian i ogledd-orllewin Cymru trwy planhigfeydd India'r Gorllewin ac wrth gwrs y system o gaethweishaeth. Heb arian teulu Penrhyn na fasa Dyffryn wedi datblygu ar y raddfa dan ni'n gweld erbyn hyn. So mae 'na irony mawr yn hynny. Yym trwy system creulon yn y gwledydd pell. Daeth y cymuned Cymreig, Bethesda a llefydd eraill yn y dyffryn. I gychwyn efo'r chwarel, wrth gwrs, oedd y y graig yn fertigol yn chwarel y Penrhyn, felly oedd raid i'r chwarelwyr mynd at y graig mewn system o bonciau. Dyfeisiwyd y system yn ôl pob golwg yn chwarel y Penrhyn. Daeth manager newydd i mewn yn y deunawfed ganrif, o Loegr ac er fo nath cyflwyno y system o boncia, mae yna dystiolaeth bod chwareli Rufeinig mewn nifer o lefydd wedi defnyddio'r fashion system, ond yy yn y byd modern, chwarel y Penrhyn oedd yr un nath cyflwyno y system i'r diwydiant chwarelyddol, ac er fo nath cael gwarad o'r rwbal dros tomennydd mawr, ac hefyd yym i gyflwyno system rheilffyrdd mewnol yn y chwarel. So, Chwarel y Penrhyn oedd y gynta' un i neud defnydd o reilffyrdd yn hytrach na cheffyla throl neu berfeydd. Yym hefyd wrth gwrs o' 'na reilffordd eitha' cynnar o'r chwarel i'r porthladd ac o'dd hynny'n chwyldroaol yn ei dechnoleg. Yy felin llifio hefyd yy cynnar iawn yn y Felin Fawr. Yy yn fanno dyfeiswyd y llu gron am y tro cyntaf i dorri garreg yn y byd, y cysylltiad efo'r llynges yn Portsmouth oedd yn defnyddio fashion system i greu llongau. Felly oedd 'na gysylltiadau mawr dros Prydain Fawr oherwydd argaeledd arian a gwybodaeth gyn teulu Penrhyn. Ond wrth gwrs, y, y peth da ni'n cofio ydy'r helynt rhwngthan nhw a'r chwarelwyr, y gymdeithas closg o chwarelwyr ddechreuodd ymgartrefu yn Bethesda. Rwan, sefydlwyd Bethesda ar darn bach o dir nad oedd yn perthyn i'r Arglwydd, a mae hynny'n bwysig. Oedd Fethesda yn lle annibynnol. Oedd y capel cynta ym Methesda reit ar y ffin rhwng Stad y Penrhyn a Stad y Coetmor, a mewn ffordd oedd y chwarelwyr yn deud, Nid pobl chi ydan ni, 'dan ni'n pobl annibynnol, ac yn y fan hyn, diolch yn fawr, nawn ni codi ein capal. Mae Mynydd Llandygai yn hollol wahanol. Yym, ar stad y penrhyn, gerddi a caeau bychan y gosodwyd allan gyn asiant teulu Penrhyn ac o y syniad yn fanno oedd creu pobl oedd yn adnabod dylanwad y stad, eu gyfrifoldeb nhw tuag at y stad ac hefyd eu gwaith yn y chwarel. Yym Tregarth eto wrth gwrs yy mae pobl yn deud yn Nhregarth oedd y pobl oedd yn mynd yn ôl i chwarael yn ystod y streic yn byw. Wel, mae hynny yn wir, ond oedd Tregarth ar stad y Penrhyn ac oedd modd i deulu Penrhyn dominyddu'r lle, deud be di be. Um, Bethesda oedd y lle annibynnol. Ac wrth gwrs, oedd yr hen drefn chwarelyddol yn parhau tan y chwedegau. Dwi'n cofio y trên stêm yn mynd â'r llechi i lawr o'r Felin Fawr i'r porthladd. Oedd y chwarel yn dal i weithio ar systemau Fictoraidd, Edwardaidd, erbyn canol yr ugeinfed ganrif. Unwaith daeth McAlpine tu mewn oedden nhw'n deud yn syth we're not having this. Time to modernise, thank you very much. A dyna be' digwyddodd, lorïau mawr ym mhob man, cael gwarad o rew ffyrdd, um, creu melina newydd ar bonc Red Lion, newid yn gyfan gwbl. Ond eto, wrth gwrs, mae sgiliau chwaraol yn parhau, chwaraol y Penrhyn dal i gyflogi um, Cant a hanner o bobl, felly yr hen drefn sy'n mynd yn ôl i'r deunawfed ganrif, os os nad y canol oesoedd, yn yn amlwg yn y chwarel, 'dan ni'n gweld pobl yn dilyn y graig yn union yr un system sydd wedi parhau yym o'r deunawfed ganrif yn mlaen. Diolch yn fawr iawn Doctor Dafydd Gwyn, a mae'n braf iawn cael troi'n ôl i sgwrsio hefo Lisa Jane Brown unwaith yn rhagor. Lisa, faint mae PISA wedi dylanwadu arnoch chdi yn greadigol? Wel, twod, pen ti'n meddwl amdan ysgolion cynradd, mynd i ysgol Sul, um, twod, um, boreau coffi, hyd yn oed, uh, twod, yr pethau cymunedol sydd yn digwydd yma, bob dim sydd wedi mynd ymlaen yn Neuadd Ogwan dros y canrifoedd. Yym, wrth gwrs, dan ni, tibod, a dim jyst yn Pesda ond yng Nghymru dydan, ond yn enwedig yn Pesda, yym, dan ni 'di cael ein amgylchynu mewn ffordd ac celf, yym, ac cerdd a bob math o bethau, tibod. Yym... A cyfleon falle. A deud eto? A cyfleon perfformio. Y cyfleon, yn sicr y cyfleon! Y cyfleon yn yr ysgol, tibod, faint dan ni'n ganu ac yn actio fel rhan o'n diwylliant ni mewn ffordd. Ac yn sicr yn yr ysgolion cynradd yma ma' 'na bwyslais ar hynny yym ar ganu'n iach mewn ffor'. Wedyn yym dwi'n ffodus yn hynny o beth ac wrth gwrs t'od cyngherddan a capeli ma' bob dim fela yn yn yn gwaedu fewn i chdi'n greadigol. Ond wedyn y peth mwya' swn i'n ddeud ydi'r hanas y lle 'ma a'r tirwedd i fi. Yym jyst yr t'mod yr yr troedio'r llwybra' mae o isio chdi, mae o, mae o yna chdi wedyn, ti isio deud amdano fo, ti isio deud am y prydferthwch, ti isio rhannu um, beth ti wedi weld, y bwncath, neu teimlad dŵr oer, tyfod, a'i oglaf o'r dy groen di, neu sut mae hen lechan boeth yn teimlo dan dy goes di ar ddwrnod haf, tyfod, neu llechan oer. Yy, da ni gyd yn gwybod be mae Llechen Oer yn teimlo fel o dan dy ben ôl di, ond so, mae rhannu'r synhwyra yna i gyd yn, yn rhan mowr ohona fi, ac fe di ddim helpu fo yn nofio yn Afon Ogwan ac yn Llyn Droell ac yn y llefydd mae o brydferthwch, o'r harddwch pur. Ti eisiau just siarad amdanyn nhw. Wedyn ti'n rhyfedd bod 'na lot o artistiaid, beirdd, yy cerddorion yn dod o Fethesda. Dwi dwi'n siŵr na oherwydd y prydferthwch y caledi yym a'r gymuned glos sydd o- ohoni ydy hynna hefyd, t'bo'? Ti wedi cyfeirio fanna at yr hanes. Pa mor ymwybodol, neu faint o'r hanes yna oeddech chi'n cael yn yr ysgol yy wrth ddyfu fyny 'lly? Dwi'n cofio un gan o o ysgol ŵan, trowsus, melfa, reda, braces, sgidia hoelion mawr, t'o' y math yna o beth. So 'dan ni'n canu ac yn t'mo' codi'n cap i chwarelwyr yym yn yn ysgolion cynradd ac uwchradd yn lleol ers erioed 'lly. So ti'n plethu hynna efo hanes dy gyn-deiliad di. So, a ti'n gael o trwy dy addysg. Um, ac wrth gwrs, mae mor berthnasol, so, dwi eisiau gwybod am hanes y chwarael cyn bod fi'n gwybod am hanes dim byd arall, um, yn enwedig dros y ffin yn Lloegr, os gwelwch yn dda. So, so, so, da ni ffodus yn Bethesda fod o'n rhan anatod ohono ni, achos wedi ddim helpu fo a wedyn wrth gwrs mae streic fawr um, yn rhywbeth da ni yn be 'di'r gair iawn, o'n i'n mynd i ddeud ddathlu, wrth gwrs dim dathlu, ia, dathlu'r cryfder a dathlu'r caledi a'r a'r yym a'r cl- a'r yy sefyll yn gadarn efo'n gilydd, hmm. yym ond wrth gwrs mae o'n t'wod mae'n rhywbeth da ni dal yn siarad am ŵan, t'wod fedri di'm ma' 'na res o dai yn yn Tregarth ac t'wod os ti'n abod rhywun sydd wedi prynu tŷ yna ti'n meddwl ww t'wod yy tŷ'r bradwyr so oedd heina 'lly math o beth a t'wod ma' 'na dal gofnod a cofnodi a cofio yym math o beth yym a a a trafod mewn ffor'. Ac yn sicr ma' hwnna, hanes y streic, yn rwbath mawr yym i fi, achos bo' fi licio m- mynd i fyd petha a mynd fel actores, ma' s- ma' ma' siŵr ma' rai- ma' raid i chdi fynd i tu ôl i gig a gwaed petha er mwyn medru teimlo mewn ffor', ac ma' hwnna yn wir amdan 'y ngherddoriaeth i a'r ffor dwi'n sgwennu, yym dwi isio teimlo, dwi isio cofio. Yym a wedyn wrth gwrs t'mo' ma' ma' hanes y streic yn rwbath mor enfawr, y llwgu... Hmm. ...y caledi, y cadernid, t'bod yym lord Penrhyn, ach, bob dim 'lly yn yn rwbath, mae o'n stori t'bod werth 'i chlywad dydi? Yym. Wel, yn sicr, a m- m- mae 'di bod yn tip- tipyn o ryfeddod i fi i weld, fel rhywun o tu allan i Bethesda, dod i i ddeall mor, mor fyw ydy'r ymwybyddiaeth uh, o'r streic fawr hyd heddiw. Hynny yw, mae pob i weld yn gwybod os oes gen nhw reidd yn mynd mor bell yn ôl o hynny, ar ba ochr oedden nhw, pyn ai oedden nhw uh, o'r, or ochr y cynffonwyr a'r bradwyr oedd wedi torri'r streic, neu ar ochr y rhai oedd wedi cadw aros allan tan, tan, y, tan y diwedd un. Dwi'n mynd deud felly bod o tynnu coes tynnu coes digon ysgafn falla di erbyn erbyn heddiw tra falla cenedlaeth neu ddwy yn ôl fysa bobl wedi bod yn fysa yna mwy o ych yn perthyn i ryw bobl yn edliw hynny i'w gilydd. Ond wedi deud hynny i gyd, da ni'n sôn am rhywbeth ddigwyddodd cant ag ugian o flynyddoedd yn ôl, mae'n syndod bod y peth mor, mor fyw i chi o hyd. Yndi, a t'od dwi'n meddwl bod o unai'n fyw i chdi neu ti jyst ddim yn meddwl amdano fo, ond i rywun sydd yn licio mynd am dro i'r sbyty chwarel neu sydd yn licio yym t'bod yy yy yy pen dwyn Neuadd Ogwan er enghraifft a pen dwi yn y neuadd fawr yna dwi'n dueddol o jyst edrych o'n nghwmpas a meddwl wow be' am yr t'mo' cyfarfodydd a ballu a'r gweiddi a'r clochdar a bob dim oedd yn mynd ymlaen yn y neuadd 'ma, a'r dynion, rhan fwya', yn dod at 'i gilydd ac yn cega ac yn rhannu ac yn dwrdio ac yn siarad yn boliticaidd. Yym, t'mod, ma' ma' ma' petha'n atsain rhwng walia' yn rwbath sydd yn fyw i fi, ac felly dwi'n licio mynd i Ken Faes neu i Neuadd Ogwan, a fel dwi'n deud, adfeilion fel Ysbyty Chwarel, neu pen dwi'n ffeindio hen lwybr a hen, hen giât neu gamfa, a dwi wedyn jyst yn dychmygu esgid pwy sydd wedi mynd ar hon a ballu, a be oedd y teimlad, tibod, oedd o'n ystod y streic a fatha, dwi'n romansio pethau yn 'y mhen mewn ffordd, tibod, yym, ia, fel 'na, fel 'na dwi'n meddwl, mewn ffordd. tywyll, mi wn. Ond yym ond ia, mae'n eitha' dramatig dydi ac yn e- ac yn ac yn rh- ffor o gofio rili a cydnabod a pharchu yy a diolch rili i'n cyn deiliaid ni ac i bobl sydd wedi ffurfio'r gymuned 'ma a'n bedi hi, achos ma' 'na reswm pam bod ni dal yn gymuned glos a pam bod 'na dal betha cymunedol gwych yn mynd ymlaen yma. Yym, tibod, fedri di'm fedri di'm helpu fo, ma'r stensil yma bron yn barod 'lly, wedyn tibod ma' ma' ma' ma'r amlinelliad yna yn yn parhau mewn ffor' ac mae o'n mae o'n rwbeth sy'n cyffroi yn sicr ac yn ac yn rhoi gobaith, tibod rhoi gobaith i'r dyfodol hefyd pan ma' tibod tynged yr iaith a bob dim mewn gymaint o beryl 'lly, ti ti tibod ma' 'na obaith yn Bethesda. yn y gan ti wedi mynd nôl at bwnc y, y streic fawr, hynny yw yn y gan ti wedi wneud i ni, dyn ni ar fi'n clywed uh, mewn chydig o funudau lle. Uh, streic fawr di'r pwnc, ond ti wedi mynd ati o ongl fymryn wahanol. Do, dwi wedi. Um, o'n i yn perfformio yn chwalfa, yn yy perfformiad Theatr Genedlaethol yn Pontio, ac o'n i'n ch- yym chwarae rhan amryw ferch yn ei hi. Yym, ond wedyn, wrth gwrs, mynd o dan gig a gwaed y merched yym yy yy yy yn yn yn yng nghyd-destun, tibod, yn rhannu fel actores yn y chwalfa, sylweddoli bod 'na am lot o gig a gwaed bron ar y cymeriadau achos bod, tibod, llais y ferch mor yym wel, mor ddistaw mewn ffordd, does na'm cofnodion, does 'na ddim lot, yym, ys- yy, tibod, cyff- tibod, ti'n gallu cyffwrdd yno fo, yn hanes y ferch yn ystod y streic. Ac ac y syniad 'ma bod y merched yn ddistaw a jyst yn llnau'r parad ac ddim yn rili deud dim byd, Ond dw i'n anghytuno, wrth gwrs, mi oedd merched yn boliticaidd yy pryd na oedden nhw'n gallu dangos o neu beidio 'lly. Yym so jyst y syniad 'ma yym oedd gen i yym y tra yn sgwennu Hootie and Cregin oedd egin syniad o rywbeth wnaeth bosib, wnaeth ddigwydd, sef y merched yn dod at ei gilydd wrth Bont y Tŵr ac fel protest yn hwtian trwy gregin, o Aber Menai, mae'n siŵr, yym, ar y bradwyr oedd yn dod dros y bont ac yn 'di cymryd punt y gynffon a 'di mynd yn ôl i'r chwarel. Um, a jyst y syniad mae bod gynnon nhw llais, oedden nhw methu uh, cyfarfod tu allan i Capel Jerusalem efo placard a tywod, um, dangos i, uh, tywod, i, i, um, i teimladau, lle uh, beth oedd y dynion yn gallu wneud, oedd nhw'n dod at ei gilydd yn ei canoedd, yn ei miloedd ac yn marcio lawr i Gastell Penrhyn ac oedd y ddynas yn yn deud ta-ta a ffwr â nhw 'lly, ac mynd yn ôl i'w tai a bod yn ddistaw? Na! Siŵr gen i bod y merched yn dod at ei gilydd, ac wrth gwrs mi nathon, oedden ni'n gwybod hyn, a ffurfio côr a bob math o betha', ond be' oedd 'u llais nhw ta? Wedyn, dwi'n dychmygu yr yr ah, jyst yr angerdd 'ma a jyst yr yr yr yr teimlad 'ma o fewn y chwiorydd a'r boen os oedd, dwi'n meddwl amdan fi a'n chwaer Karen, dan ni'n agos, dan ni'n ffrindiau, ond be os oedd ei gŵr hi 'di cymryd punt y gynffon a 'di mynd i nôl yn chwarel, a ngŵr i yn yn y capeli neu Neuadd Ddogwen yn yn yn yn yn trio ffurfio undeb a bo- a bob man, a a bo- ag y rhwyg yna ta, y chwalfa 'na. Fyswn i'm yn cael siarad efo'n chwaer, 'swn i'm yn siarad efo'n chwaer, byth, byth bythoedd eto wedyn. So mae'r gân yn yym ymchwilio y teimlad yna o, ia, cael yr atgasedd 'na at y bradwyr oedd yn oedd yn stampio'u traed ac yn mynd yn ôl i'r chwarel yn llechwraidd ac yn, timod, dwi wedi gallu dychmygu y yr y y cefngrwn a'r jyst yr oh God y siom a'r teimlo'n afiach a wedyn y merched 'ma jyst yn yr unig beth oedden nhw'n gallu neud oedd jyst y sŵn hwtian 'ma drwy gregyn. Mae 'na hmm. jyst rhywbeth am y ddelwedd 'ma codi ffrogia cwrcwd i lawr a jyst hwtian 'lly. Hmm. Yym a dyna be 'di'r gân i fi a wedyn yy yn yn yr gutgan yym ma' 'na ryw fath o oes ma' 'na ma' 'na ma' 'na ma' 'na yym atgasedd tuag at y bradwyr ond wedyn oh m- m- ma' 'na jyst cofio am y chwiorydd sydd yn llwgu a sydd t'mo' so ma'n mynd yym er mwyn chwiorydd eraill sy'n disgwyl bob awr yn dirion am eu gŵyr, er mwyn chwiorydd eraill sy'n llwgu'n ddi-nam yn ddi-stŵr wrth eu gŵyr. T'mod a'r jyst yr jyst y syniad 'ma bod y teuluoedd wedi wedi diodda'. plant wedi marw, merched wedi marw, yy dim bwyd, dim moddion, dim modd. Yym, felly ia, mae'n rhyw fath o gydnabod y protest yna a'r teimlad ac yym ia, fel merch, fel dynas o Pesda, mae gen i ddiddordeb yn yn llais a rôl y ddynas ar y pryd. Wel, mae'n mae gan bwerus iawn, uh, a dyn ni ar fin i, i chlywed ti, ond um, fysa'n deg i ddeud o ran trefniant y gan, bod chi wedi mynd i ryw gyfeiriad cerddorol fymryn yn wahanol? Do, mae hwn um, yn, yn, yn gychwyn taith y llwybr newydd i Nain Bach wrach. Um, da ni'n yeah. gweithio efo Andy Gangadine. Um, mae o'n drymiwr, um, di drymio efo'r Spice Girls ac oedd yn chwarae'r Mezzanine Massive Attack, yn chwarae fod y Bays. Mae, so mae o'n, dim yn unig yn drymiwr a mae o'n drymio efo Nain Bach wan, ond mae o hefyd yn um, wel, dim cyd sgwennu'r caneuon, ond cyd drefnu'r caneuon efo ni o hmm. rwan ymlaen, um, er mwyn rhoi yr, yr gogwydd a'r cyfeiriad gwahanol yma i ni. Um, felly, felly um, nes i sgwennu hwtian a wedyn um, mynd at Andy sydd wedi reid rhyw kind of um, gwedd electronig iddi hi sydd, ia, sydd yn, sydd yn, uh, sydd yn template mewn ffordd i gyfeiriad newydd nain bach um, mewn ffordd. Ac, ac beth sy'n ddiddorol ydy bod fi wedi rhoi dy gan yr melodi a'r geiriau ac di chwarae hi ar y piano math o beth. A wedyn yn ddi deimlad mae o di mynd a di, di sgwennu um, y trefniant iddi hi. Ond beth sy'n gret ydy mae di creu y tensiwn yna. Hmm. Um, a wedyn mae yna rhyw fath o ryddhad hefyd pan mae'r drums yn dod i fewn, neu, neu rhyw fath o rhyw... Um, tyfo, dwi'n gwybod rhyw fartio neu rhywbeth, tyfo, sydd, um, sydd yn gret, achos os ti'n creu music eitha intense a dramatic i fynd efo stori ddramatig a tibod, mae o'n gallu mynd yn bach yn egin dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl bod o'n rili neis bod o 'di rhoid yr gofod yna i be sy'n cael ei ddeud a wedyn creu tensiwn a mae 'na jyst... mae o jyst yn adeiladu ac yn adeiladu a wedyn yn yn ryw fath o ryddhau. Fel fel cerddoriaeth dawns de a a dwi 'di bod yn

Wel, os, os di hynny'n dod ar ryw egni cyfoes uh, mewn, mewn i'r gan, ti hefyd wedi mynd nôl i'r gorffennol trwy ddyfynnu um, ambell, i, am, ambell i ddarn o ddarn bach o bryddest y brodas Cradog Pritchard. Uh, ti'n dipyn o fan o'i waith o? A dwi'n ffan mawr o waith Caradog Pritchard, yym, t'mod, yy, 'di go- 'di gorfod stydio un nos o laleuad yn yr ysgol, gorfod, gwarth o beth, yym, ond am lwcus, t'mod, oedden ni, bo' ni'n cael gwneud hwnna i lefel A, yym, ac wedyn yym dwi'n ffan mawr o Caradog Pritchard, dwi hefyd yn ffan mawr o Ieuan Wyn, a dwi yn dueddol o ddefnyddio cewri yy beirdd y fro yym yy yy yy t'mod dwi'n dibynnu lot ar Ieu Wyn dwi wastad yn mynd â ngwaith iddo fo i i jyst i jecio ag o o ar lefel hanesyddol hefyd ma' Ieuan Wyn yn helpu fi lot efo pethe fela ond o ran Caradog Pritchard dwi'n meddwl os o'n i'n dychmygu y merched yn Bont y Tŵr, yn y goedwig yn fan'na rhwng y chwarel a Bont y Tŵr, o'n i'n methu, methu sgwennu dim byd gwell na 'Ma'r daith i lawr y nant yn hir a'r nos yn dawel, dawel, yym, bydd stelcio yn ennyd wrth Bont y Tŵr, t'mod, yy d- yym, wrth llyn bach diog ym Mhont y Tŵr, yym, achos ma' Caradog 'di gwneud o gan mil gwell na fi, ac wedyn efo caniatâd, yym 'i ferch o, Mari, yym fydda i yn yy fydda i'n rh- rhannu a gweld os os 'di o'n bosib i i gyd-weithio efo Caradog Pritchard mewn ffor i yym i blethu t'bod yy hen waith a gwaith newydd, ond dwi'n gobeithio drwy greu yr un un fath o deimlad. Ac wrth gwrs, o'dd Caradog Pritchard, m- mynd o, pan ath o 'ma, o'dd o'n sgwennu fwya' am y lle, ac ella bod rhw- bod 'na ryw debygrwydd yn hynna hefyd, bo' fi 'di dod o 'ma, 'di mynd o 'ma a 'di dod yn dôl. um, a, a, a gweld yr un un pethau mewn ffordd. A hanes Caradgo Pritchard wrth gwrs yn, uh, yn cynrychioli cymlethdod y streic fawr sydd yn ganolog i'r gan. Wel, hefo hynny o ragymadrodd, gadewch i ni glywed am y tro cyntaf

Diolch yn fawr iawn Lisa, oedd hynny'n hyfryd, a nain bach yn fanna yn rhoi uh, clo teilwng iawn i'r gyfres o nosweithiau Zoom unedol ar daith lle chi. Cofiwch os ydych chi wedi methu unrhyw un o'r cerddi neu'r caneuon comisiwn, mae modd i gweld nhw o hyd ar dudalen Facebook uh, Llechi Cymru, Wales Slate. Cyn by hir, bydd modd i clywed nhw fel rhan o gyfres y radio ar Radio Cymru, a bydd modd gweld y fideos mae unwaith yn rhagor uh, fel rhan o raglen arbennig ar esbydau y mis Gorffennaf. Ond na gyd sydd ar ôl i fi wneud rwan wrth uh, tynnu pethau at i terfyn ydy diolch unwaith yn rhagor i Lisa Jane a Nain Bach am ei gwaith a hefyd Lisa am gadw cwmni mi hen yma.

yn Nyffryn Ogwen, diolch i Lisa Jane Brown. Diolch hefyd i'n noddwyr ni, Cyngor Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, a Llenyddiaeth Cymru, Amgueddfa Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri. Ond, mwy na dim, Diolch i chi am wrando yn ystod yr wythnos a aeth heibio. Diolch yn fawr i chi, a nos dawch.